Men yaşayım mında Bazarçıq köyüne. Ya qayda doğdınız? Doğuldım nege bu Uzbekistanğa ne Begava degen şeerge Taşkent oblastın Begava degen şeeri var anda doğuldım. Seksen sekizinci yıl ke ke mında köçtüm nege işte Qırımğa. Siz me nasıl mektepte oqudınız? O, bu lena neme, Hamid Alimjana degen mektep, bu sekiz klasslıq mektep. Anda oqudım işte, bitirdim mektebni, soñra kirdim nege, bu demir svarkasınıñ zenaatınıñ almağa bir uçilişege kirdim. Zenaatnıñmı alıp, i, çalışır edim. Soñ Qırımğa kelip de, Qırımğa da çalıştım o zenaatnen. Bu neme, bu bağrınen oğraşqanım, bu hobbi dayım bir şey, bu başladım netmeye. Siz de mektepte eki alaydıñız? Elbette, eki almağan adamlarım bu, eki pek diñ berdi.
Ya beşler, üçler bar edimi? Bar edi, no men pek yahşı oqumas edim, eto, bu bölem biz yifaq bala olğanda biz eto, neme, erniy qoqumaq, bir-birimize baqıp işte netmes ediq, afsus ki. Oqumaq kerek. I, er bir dersni yahşı bilmek kerek. Bu meni oquğanda bu himiyalar, bu fizika nege kerek adamğa degen vaqıtqa, bugünki künge mına maña himiya kerek. Men çoq böyle nelernen işim kelişi buna, neteyim, qoşmaq kerek bir birine. Bularnı bilmeyim işte. Endi birisinen sorap, soñ yapayım bu şeylerni. Afsus ki. Ya sizde ne qadar torun bar? Menim dört tane torunım bar, oğlan torunlarım bar. Büyügi on dört yaşına, küçügi da beş yaşına. Refat ağa, siz çoqtan böyle şeylernen oğraşasız? Bu bağırnen desek, men bir bekim bir on yıldan, bekim on eki yıldan beri vot egleniyim işte, desem olacaq bunen. Bu canım sıqılğanda yapayım işte, egleneceğiz dayım. Hobbi dayım bir şeyçik o.
Maşallah. Ee. Soñ o keçi bölen şeylerge çoq meraqlı şeyler bar. Eskiden bizim halqımıznıñ içine bölen qullanğan savutlar bar. Aşım maña meraqlı endi ularnı alıp, iy, ularnıñ nesini baqıp, ularğa kopiyalarını yapmağa pek meraqlı. Adamlar da şunı evde pek var ölen adamlar, istekleri var, evde bölen savutlar olsa, Bunı raflar yapaylar, raflarnıñ üstüne yaraştırıylar rusiylerniñ. Yaraştırmaq bir, soñ olarnen daa qullanmaq mümkün. Böyle bir mına san degen ne, nemiz bar, ona içine böyle hamırdan netken şeyler, işte, köbeteler olsun, yantıqlar olsun, çüberekler olsun, burmalar olsun, olarnıñ içine böyle sofrağa, içine azırlayıp, sofrağa qoyulır edi. Maşallah.
Ya, mende da bir dane meraqlı sualim bar sizge. E, buyurıñız. Siz pek sevesiz bu işni? E,
bar bölen bir işni adam sevmese, neme, o bölen dülber şeyler yapıp olmaz. Bölen sevsem, der, a, bu para qazanırım, buñ yapsam, bu büyük para türe, onıñ içün dese, o yañlış, ne desem, o Neme, degenim, yüreğin raatlığını tapmaysıñ, i bölen dülber şeyler yapıp olamaysıñ, o zavod tayın olıysıñ, bölen standart şeyler yapaysıñ, a olar, eta, özüñ de beziysiñ o şeyden, i adamlar da bezer o şeyden. O meraqlı degil. O er bir şeyin, yapacaq şeyin, bölen yürekten seveceñ. Men, Alla ramet eylesin, babam aytqan edi, bölen o da plotnik edi. O işleri pek temiz edi. O aytqan lafları bar edi, o gidi, bir şey yapsañ, işiñ temiz olsun, temiz iş yap, degen da. İstemek kerek. İlle da yapıp, i adamlarıñ küldirme diye. Öyle laflar aytqan edi. Bu bize hartlı, esli adamlardan kelgen laflar pek ikmetli. Olarnı diñlemek kerek i olarnen qullanmaq kerek yaşağan ömrüñde.
Ya, bu ev pek dülber. Siz bu dülberlikni özüniz yaptıñız? E, elbette, bu mında kelgende bu, eto, böyle qorqacaq halda edi, bu ev deseñ, bu yalan bu. Soñ bularnıñ yavaş, bu otuz yıldan beri, işte, Men özüm seviyim bu şilerin yapmağa, taşnen olsun, ağaçnen olsun, men oğraşmağa pek seviyim bu şilerin i özüm yapayım, özüme yüreme i er bir adamım özü poçekleri var, o evde bir şey yapsa, o begene, men kelsem bekim men begenmem o şeyin, a özü evime men özüm yapayım o şilerin. Maşallah. Ya ana böyler. Körsetiñiz, nasıl olarnı kerek yapmağa? E, elbette, mümkün yapmaq. Bu cezbe, bu bizim, neme, eski tatar cezbesine oşağan cezbe. Nu, men onı ifaq şekilde yaptım. Bu suvenirnıy, böyle qullanmağan. Nu, mümkün i qullanma içün qalaylap, böyle mümkün qave pişirme. Nu, içine olacaq eki yutum qave içiq işte. Mülkün yapma.
Refat ağa, yasısını nasıl yapasıñız? Bunı yengil yapayım, bolene neme, bağırını alayım, resim yapayım üstüne, kesiyim, soñ sıvarkalayım, soñ ılı cezve. Şimdi biz bir başlayıq yapma, i körersiz bunun eta protsesini nasıl ne oluy, da. Şimdi biz yapacamız bu cezbe, eski tatar cezbesin, nu, eta sufinir şekiline, böyle yufaq şekilde, da. Bundan qullanmağa olmaz, nu, böyle evde bir yerge qoyıp netmek mümkün. Mına bu zagatovka böyle bir likal yapmağa kerek, da. Bu likalı qoyıp, soñ netesiñ. Çizisiñ bunıñ çevre çetini. Bu tübü olacaq, bu cezbeniñ tübü. Soñ bunı kesiyiq. Demir maqasınen kesiyiq.
Mende da bir dane sualim bar. E, mülkün, buyurıñ. Siz, sizge bu işler, siz bunı, bu işini pek begenesiz? Pek begenim.
Bu işni başlasam yapma, dünyanı unutayım men. Öyle. Yahşı, bu meraqlı. Mına, sizge oşağan yufaq balalarğa şim bularnı kep, ustanen yanına olıp, körme pek meraqlı. Soñ belkim bil, birsiñizin neme avesligiñiz olacaq bu şeylerni yapmağa. Soñ uje bilgi olğan soñ, a yapması bu qolayla.
Yahşı.
Mına bu dezbeyniñ tübü bolacaq. Bu ne, Hatlanğan yerler olacaq, no bularnı tikaran şun qorqmañız, Bolgarka neticem quracam, doğrulama kerek. Bu böyle tutturğan yeri bu doğru olma boşlu. O şunı yapmasañ, son netiye. Mına böyle bu. Ne mesne kördiñiz, hatladım. İ, oldı endi cezbeniñ ko, tübi körüni da endi. Olğanda.
Mana. Ya Endi bu- siz bu işni e, ne yerden ögrendiñiz? A, özüm.
Özüm bölen e, neme pek e, istegim bar edi, bölen bir ne evge cezbe yapmağa. Men bir musafirlikke barğanda, kördim bir usta yapqan cezbem i meraqlandım. İ istek oldı, özü evime da cezbe ya olsa, özü qolumnen yapqan cezbe pek istedim. Vot bu istek olsa adamğa da, bölen pek istek olsa, i bölen adam özü işin sevse da, Er bir işiñ yapıp olur. Vot yapıp olmacam iş yoq böyle vot. Şimdi endi tübün. Bize siz bu işnen ne qadar oğraşasıñız?
Bunnen endi belki bir on yıldan ziyade ğaliba ola vardır. Doğrusını bilmeyim, no где то on yıl vardır naerno oğraşqanım. Maşa Allah.
Ya siz bu suvenirlerni satasızmı? E, ölen oluy, çto ne yapsañ, satmağa da mecbursıñ, bir iş, işdayıñ bir şey, bu da bu ke, ketiri, bir eki kapik ketiri, işte. Özüm meraqlanıyım bu ne yapqanda, er bir neme, böyle ne, bir türlü cezibe yapmayım men. Çeş türlü, çeş türlü bağırdan olğan neler savutlar yapayım. Eskiden qullanğan soyların da alıp bölen neler bar bizge kolleksionerler ne bar, ulardan alıp, soñ ularnıñ nesin yapayım. İ pek meraqlanıyım. Bugünki künge men bunen, bu hobbi endi bunen İşke keçti desek de olacaq. Men özüm bu svarka, svarka nesini bek, mektebini bitirdim de, i bir yirmi beş yıl, otuz yıl stajım bar. Böyle neme stajım, işlegen stajım. Aşım bunnen oğraşay. Mende, neme, ağırca oldı bu svarkanen oğraşma da. O mende böyle tanışlar sorasa, bir kimse söyle, kerek olsa, yapayım, amma böyle uje çalışmayım bu nenen. Eñ nesi, men evdeki işnen oğraşayım, mına torunlar, torunlarım baqayım. E böyle Canım sıqılğanda bulen neler yapayım işte, bağırdan çeş türlü, çeş türlü şeyler yapayım.
Ya siz bu demirlerni qaydan alasız? Bu demirler şimdi er bir yerde var. Bu bazarğa desek var, bazarğa var, bu Mitala bazarğa ne tapşırılar demirler, anda da var bulen şeyler. Olmasa bulen bazalar var, bulen neme telefonları var, telefon açayım, barıp alayım. Nesi farqı bar, toka ne, fiyatları. Bir yerde ucuzca, bir yerde paalıca, işte öyle. Mına bu indi töpesi de azır desek olacaq. Şimdi bularnı bir-birine tutturğan soñ. Tutturğan soñ, soñ bir-birine keliştirecekmiz, e, olacaq, inşallah, cezbe, soñ bir neme, ruçkadanem bir şey yaparıq.
Yahşı. Ya siz şimdi suvenir yapacaqsız? Bu suvenirniy bu, eto, cezbe olacaq. Bu, neme, mülkün yapmay, qullanmağa da mülkün unen, neme, nu, neme, halaylamağa kerek. Qullanmağa isteseñ, bunı kerek, eto, halaylamağa. Ne içün? Bağır bölen, su körse bölen reaktsiya oluyo una, neme, okis media vıdelâyet o. Soñ o nege, aşqazanğa tesir ete. Onıñ içün o qalaylasañ, beyazlattırsañ, soñ o bir şey de qoşmay. Yahşı.

Köpesini tübünde tuturıq, soñ bir-birine qoşacağımız. Soñ endi cezvege qoşacağız pıçtağı. Buğa, bunen sizge mına oğraşmağa kerek, böyle ustalarğa kelmege kerek, vaqıtnı yetip, tizip i ögrenmege kerek. Belki olar sizge kerek degil bugünki künde, amma ösken soñ, Bekim Bahırcı olmazsız? Nu, buñı qolayın bileceñiz, demir nasıl kesili, böyle, ne oluy undan, böyle, işte.
E, bu suvenir pek çoq vaqıt ala? Vaqıt ne, mına şimdi körüsiz da protsesini, mına bu qadarlıq. Bundan aşqıp yapayıq, bu neme, aşqımasañ bu, men işim böyle seveyim yapmağa, aşqımayıp, neçün? Bu neme, yürekke bir raatlıq oluy bundan. Vot eñ asusi bu. Soñ yürek raatlıq körse, soñ neme, hastalıq ta olmay. Hastalıq ta böyle yengil keçi işte. Yaşı. Mına, bu töpesi bar, tübü bar. Bunı çıqaran, şimdi doğrulaycamız, ha bir yerini.

Belkimde men... Mına bunıñ da tübüne tamğasını da qoyayım, kördiñiz? Bu da var menim bölgen tamğam. Maşallah. Bu onı, onı nesi de var, takoy smıslovoy onı etet, neme, bu er adam yaratılğan bir neden, bir kaprizguska degen nete, Ne qazaqça aytsaq bolen işte. A içine İnsal, menin İnsallarım bir eto adım i familiyam birinci bukvaları işte. Bu arap arifinen yapılğan şey. Bolen şey.
Men başqa cizvelerde da çoq na böyle tamğalarını kördim.
Siz nasıl olarnı yazasız. Aha. Yazayım, maña bar bölen ştamp. Mına bölen bir ştamp, bölen bular yuvelirler yapay bölen şeyim. Soñ bun alıp bölen nege bağırğa bölen doğurtsam, mına. Mına, bağır üstüne mına baqıñ. Bir eki urayım toka. Abnen. Mına. Oldı tam mına tamğa. Kördiñiz?
Maşallah.
Bu mına bölen börü ne er bir ustanıñ olma boşlu bölenşi. Olma boşlu dep men yaptım özüme. Var ustalar özü qolunen bölen neneni, a bu ne maşinalar var bölen vibromaşinam ne deyler ona. Ünneni yazaylar, birisi holniye yazay, çeşit türlü, çeşit türlü neler bar, üslüpler. A men yaptım bölünşi, qolaylı o. Yaptım bir cezbe, urdım, işte qaldı neme. O nege yahşı, tarihke yahşı. O er bir şey böyle ne qalsa, o soñ belkim bir eki yıl mına biz şimdi tapayıq eski cezbelerin, bizim qarbabalarımızdan, qarbabalarımızdan qalğan cezbeler tapılay. Oları restavratsiya eteyik. Olarnıñ tübüne nesi olsa, tamğası olsa, biz bilecemiz, hası usta yaptı bu, hası köyden o bilecemiz, nas adı o adam bilecemiz. Bu böyle neme da, meraqlı bir ne. Afsus ki, çoqusı cezbeler üstüne biz tapıp olamayıq olarnıñ nesin. Tapsaq, bütün avtobiografiyasını bilecemiz, a, filâncı İbraim olsun, a, o köyden eken, Şumallı köyden eken, o netken eken, qaç yaşına olğan eken, ne qadar balaları bar eken, ne qadar torunları, er bir şeyin mülkün netmeye. Bir bu tamğaçıq, bu körsetken şey. Men onıñ içün deyim, o, kerekken bir şey, bu bizim tarih, bizim qırımtatar halqınıñ tarihı deseñ olacaq öyle. Bir parçası, bir ne, tam mıqdayen bir şey işte, öyle.

Eneme toy cezbesi dep qoydım bolen. Bu bir litre altı yüz grammlıq soya. Bunnen nesi yahşı, bu bir cemaat toplansa, bolen eneme toy olsa, duvalar olsa, pek qolaylı bunnen qave pişirmeye. Ya nasıl sısını yapasıñız? Öylem kiçkene ve öylem balaban cezve. Bağır neler bir şey mülkün yapmağa, öylem bu plastilindayen bir şey bu bağır. Bunı kesesiñ, formasını başta alıysıñ, soñ bunı qıyıştırıysıñ. Qıyıştırğan evelde onı qızdırıysıñ. Bağır o, böyle meraqlı bir material. Böyle bağırın qızdırsañ, yımşaq oluy. Yımşaq olğan soñ çakuçnen bir-eki kere üstüne ursañ, qatı oluy, qattırıy o. Soñ yene yımşaq olacağına alıp yene ateşnen qızdırıysıñ, o yene yımşay. A soñ nas forma kerek, ölen formanı alıp netesin, yapaysıñ işte. Ya siz o masanı nasıl yaptıñız? Stol?
E. E, stol, eki tahtan bir, üç mıhnen urdım, stol oldı, qaldı işte. Nas soñ yapıluvı yahşı. Biz o mıhlarnı ocaqqa atamız. Ya siz ölen masa yaptıñız? No, var i ocaqqa taşlağan ağaçlar da var. No, bu meraqlı jı bölen bu. Bu eski körsetili bu tahtalar, körseti bu stolun, bu bugün yapılmağan da, bu ğaliba la bir bir yüz yıllıq stol vardır dep. Men meraqlanıyım bu şeylerge, bilmesem. Bunı eta, birsi körip uçin, birsi körmey. Nu, men böyle işlerini sevim, bu ne magazinden alıp stolun qoyma, maña uje kelişmey bu şey. Men özüm yapacam. Şimdi men bu cezbeni alayım, bu balaban cezbeni, dan bir men böyle cezbelerim bar, bular bu desem bir kün evel kelgen bir-biriniñ artınan böyle bu eski cezbe, bu ketirdiler restavratsiya. Bugün neme? Bugün endi yapıldı bu, şimdi yarın-ebürs kün kelecek müşteri alacaq bugün. A bu bizim yanı ustamız yapqan neme, oca Qırımğa yaptı, bu Ali ustamız Bağçısaraydan, bu yaptı. İ bu cezbe kitti Kiyevge, Kyivden de bu un satıp aldı bir bala. Nu, onı bir nesi aqmağa başladı da, o ketirdi maña, i mülkünim yapma dedim, men onı böyle restavratsiya yaptım, o da şimdi azır, böyle ne. Bunı men baqam, ya bu şeyniñ siz nasıl yaptıñız?
Bunı da qolınen yaptım, bunıñ adı bu sını, bu sını, bu neme, bunınen stol dayın neteyler, qullanır ediler. Bunı nesi, anda evçe bar, qasna, qasnanı qoyaylar, soñ bunıñ üstüne qoyaylar, bu stol dayın oluy. Bu neme bu men yaptım bun resimleri da bu neme smıslovoy bu var bu bizim ornamentler körsete bu mına badem alsaq bu qızçıqlar bu tülpan alsaq bu oğlan aqay qışı mına saut körüsiz da ortasına bu saut bu ev.

Soñ aytqanımdayım, bu tülpanla, mına bu bademçikler, bu qızçıq simvolı, bu men üç tane qızım, bu. Bu tülpançıqlar aralarına, bu dört tane torunçıqlarım, mına bular çapqalağan soy. Bu er bir şey, mına bu kaleçe, mına bu çanaqtayım, bu çevre çetine bar da, bu uun adı kale deyik una, u neti, neme, zamok. Kak eto zaşita doma pouçay. A bu tübde endi men yaptım böyle neme, bu ladyağa oşağan böyle lodka oşağan neme, bu simvolizirüyt yol, put. A içine bu endi bizim Qırımımız. Bunı adını qoydım, eto, put domoy. Put na rodinu, degen dayın. Mına meñ qorantam, i meñ köçip kedim Qırımğa. Mına meñ baqam, ölen eski cezve bar. Aha.
E, var, bolen da, bolen cezvem da var. Bu maña bu bizim neden, qonşu köylerden ketirdiler, balalar bilirler, meñ oğraşayım bağırınen. İ ketirdiler, bolen cezve, ogorodnı qazğanda tapqanlar. Mülkünüm bun, yapma da bunen qave içme, dediler. Men deyim, mülkün yaparıq eta, no eta bun deyim, eta bu eski bölün tarih bu deyim. Şimdi bunı doğrulatsañ, bu endi coyacaq bu tarihlığın, qullanmaq mülkün olur. Men ona bur bölün nem oldı, ma bir cezbem al, azır bir yanı cezbe, bun ma qaldır desem, o razılıq berdi. Men ona berdim cezbe, o ma qaldırdı bun. Ondan soñ men onu aldım da bu yerge qoydım. E, o bu yerden endi bir yerge netmey, işte. A böyle cezbeler çeşit türlü formaların, nelerin, razmerlerin yapayıq, yufağın, balaban yapayıq. E, yapayım, men olarğa episine ad qoyayım, episine, potomu ki olar episi bir birine eto farqlı farqlı olar. E, o ad qoymasañ ne olacaq? Onıñ içün er bir, mına bu cezbem, bu ne, çoban cezbesi. Böyle. Yoq, bu, bu suvenirniy, bu çoban cezbesi, bu toy cezbesi, bu ikmet adı. Mına bu cezbe, kelin bu. Soñ buna keçik, bu arzu, bu, bu da ikmet bu. Mına böyle, bu torunçıq, Bu ateş, mına, bu ateş. A bu cezbe, bu cuma. Bu ne men içeyim bu qave, a endi apayımnen, dostlarınen olsam, a bunen içeyik işte, neme, anda üç-dört filcanlıq ol işte, böyle. Ya mında da böyle bar? Ya bu gülni nasıl yapasız? Bu gülni pek qolaylı yapayıq, bölen pek meraqlansañız mülkün neme özüñiz qoluñıznen yaparıq, bu çoq vaqıt almaz, alsa bir üç-dört daqiqa alacaq bölen işte. Meñ şablonları episi azır nelerim, bun resim etip kesip doğrulama bu pek bölen neme meraqlı olur sizge yapılsa. Biz, inşallah, şimdi vaqtımız olsa yaparıq. Yahşı.
Yahşı.
Refat ağa, sizde eki mastskoy bar? Eki dene dep, birsini men qışta qullanayım, bu teplitsanıñ içine. Bölün mında ne peçka mına yahı, bölün egleneyim. A yazda mında sıcaq oluy. İy, çıqayım men azbarğa, anda fındıq tübüne işte özüme bir stol yaptım, anda qullanayım işte. Bu şun qışlıq master koyumızda. Siz mında tek güller yapasız? Yoq, er bir şey yapayım mında. İ güller yapayım, i er bir ne anda yapsam, bunda mında yapayım, tolko farqı, bu qışlıq Uy, yazlıq. Şimdi yaparıq eta, gül yaparıq, inşalla, mına qoluña tutqan güldain ne, mına şablon alayıq, qoyayıq bağır üstüne, i neme, markernen bolen eta, çevre-çetni bolen neteyik, resim yapayıq işte. Rifat ağa, mına bu yüzüm, siz nasıl yaptıñız bu yüzümni? Bu yüzüm demirden bu yapılğan yüzüm, onı men bolen neme, svarkanen oğraşqanda bolen İşler alıp yapqanda bu neme gornını yapqan edim, soñ böyle nakovalniye qoyğan edim. İ böyle ne, hudojestvenıy kovka degen bir ne bar, unen oğraşır edim, qazanır edim, qorantaam baqar edim işte unen. O neme, bu ne, tögerek neler bu, podşipnikniñ içine olğan böyle şarikler. Ularnı alıp bu svarkanen tutturıysıñ işte. İ olı işte ne, yüzüm olıyı. Mına kestiq endi nemen, na, bu gülniñ olacaq nesin, başı, vot, degendayin. Soñ böyle uskogubtsınen alıp, böyle ne, böyle aylandırıyıq bun. Soñ böyle oluy, mına böyle gül oluy, köresiz? Maşallah.
Öyle tez?
Öyle tez oluy.
Men ayttım da, bir üç-dört neme dahqanıñ arasına olıy gül. Mına şunı netsek, mına şunı, buñ sapını yapacamız. Sapını yapmam, mına telni, telnen yapayıq sapı. Nu, buñ böyle tolko telnen degil de, buñ çıqaram böyle çakuşnen böyle toqmaqlastırıyıq böyle, urayıq çıqaram, qıyışsın dep. Bu, qaçan gülün buna yapıştırğanda, o, aynı bölen gülge oşacaq. Bölen telge degil de, gülün sapına oşacaq tayin olacaq. Mına, bu sapı da azır, mına, kördiñiz? Bunıñ sapı da azır, mına, bölen. Endi yapraq yapmağa kerek. Bu, endi üç tane yapraq yapayıq. Mına, bu yaprağını da yapmağa bölen qolaylı, işte, mına, bölen, mına, mına, bir tane yapraq bar, kördiñiz? Şimdi amburgini yapacağımız. Mına. Mına da amburgini yaprak var. Şimdi daha yufka açıq soyun yapaq. En töpesine bu yufaq soyu olacaq inşallah. Mına böyle. Son bu yaprakların e, neme içine böyle e, neme yapılsa, urulsa böyle

Refat ağa, pek dürber ola. E,
mına buñ qolaylıqnen sizge de yapmam mülkün, no qolaylıqnen diyep, sizge, neme, mına mında fı, mırsıqlar da yürey. Sizge mına ateşnen netme, mına buñ, men buñ yapqanda buna da neteyim, bu, men körsettim da tamğam, özü tamğam, buna da yaprağın artına qoyayım tamğa. Böyle. Yahşı. Endi bir yerde körseñiz bu tamğanı aytırsız, a, bu Refat ağa yapqan işi eken, deyersiz. Endi bilersiz. Endi biz netkenimizni aqıldan çıqartmadıñız da, bize laf etkeniñiz, keleceğiñiz master-klassqa. Özüñiz kiyip olamazsız, no, endi ana-babağa aytacañız, men üze sağındım, Refat ağam, endi baracam, biz anda yapacamız master-klass, diyeceñiz, olar da ketirecek. Ketirmeseler, maña olarnıñ telefonlarını bersiz, men de bir-eki laf aytırım olarğa. Yahşı. Utandırım işte. Refat ağa, pek dülber. Gülmüz azır, kördiñ?
Sesen oñ hıyıştırıysıñ, bir şeyden qorqmay, kördiñ? Sesen doğrulatıysıñ, mına bu sağa.
Tek dülber. Tek dülber.
Begeniysiz? E. Ot begenseñiz, ana-babañıza aytırsız, ketirirler olar, özü qoluñıznen yaparsız, inşalla da. Yahşı. A, ekinci künü.
Refat ağa,

İ, qullanıysıñ, bu stoldayım bir şey ola. Bu nesi, men bunnen qışta qullanayım. Bu zalğa böyle ne kaminim bar, anda yaqayım işte, i bunnen qullanayım böyle. Bu bunun içün yapılğan işte. Bundan böyle ne istoriyası bar. Bu evden qızçıq endi ösken soñ, bu aqayğa çıqqandan, evde çıqqanda bu sınıñ üstüne böyle Tatlı şiler olsun, bölenşin boğçaçıqlar yapay da, altınlar olsun, urbalar olsun qoyıp, kelin evden çıqıp, babasınıñ evinen çıqqanda, artınan büyük ağası bunı alıp üstüne alkitriydi artınan. Varğan evge qanda kelin varacaq, bu nemeyen sınını da anda qaldırıylar, i soñ bu yaşlar qullanıylar işte bölen. Bölen bir neyeni işitken idim men. Soñ işittim daa bir variantın, bölen Bir azbarğa toy olğanda, bu çoq qorantalarğa bu sınılar var eken. Yaqın neler soylar, bu sınılarnıñ içini toldurular, tatlı aşlar, neler olsun, böyle ne podarkalar yapacaqlar yaşlarğa toldurıp, bugün toy azbarına ketir ediler. Böyle böyle şey de eşitken edim. Bugün özü istoriyası böyle şey. Ya siz na böyle şeylerni özüniz yapasız? Bu qasnan var bu ağaç ustası var bu, u yapay bun. Men undan satıp aldım işte böyle pek begendim işin u bu Emin degen qardaşımız u işlerda temiz böyle begendim aldım şey qullanayım böyle. İ, bu pek ne, böyle qorantağa da meraqlı, i, ne desem, başta evler de balaban degil edi, yufaq edi, böyle poleznıy ploşçad kerek edi, netme, un duvarğa asaysıñ qasnan, sınını da asaysıñ duvarğa, ular oley böyle dekorativnıy nas pano dayın oley, soñ mülkün dan qullanma ularnen, böyle eki variantlıq şey. Refat ağa, ya s, mına şimdi ayat dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balalarğa aytmağa? Balalarğa ne aytmaq isteyim? Ana-babanıñ sözüni diñlemeye kerek. Hartlarını ürmet etmeye kerek. Balalarını sevme kerek, oquma kerek. Bölen şimdi çoq bölen viruslar bar bizge şimdi, virus bölen telefon virusı bar. Pek istegim bar bu virusın pek meraqlı o qullanma kerek, keleken şeylerini alma kerek. No, ona qaldıracañız künde bir saat, eki saat qullanacam bölen. A netmesi mına Pek begenseñiz men şilerim, bolen adamlarnı çizip, olarğa varıp laf etip, keme kerek, ögrenme bu şilerni kerek, na qadar çoq bizge bolen ustalar, ne meraqlı adamlar olsa, o qadar bizge yahşı olacaq. A men desem, bizim halqnıñ içine episi istidatlı, episi. A buna iyini balalarğa da degil de, ana-babağa aytmaq isteyim, bunıñ eñ nesi, ana-babadan. Ana-baba areket etip, balalarıñ ketirse ustağam, oqutsam, u, undan soñ olacaq işte bu ifaq baladan bekim usta olur, bekim begengen işi olacaq işte. Birinci ana-babağa aytayım. İ, balalar da muqayet olsunlar, işte, böyle şekilde.

İlle de arañıza men desem, birsi tapılır, böyle meraqlanır bu şeynen i oğraşır. Men ögretirım, inşalla. Çoq sağ olunız, Refat ağa, bu edi ayat dersleri. Efsine sağlıqnen qalınız!